Shwmae, a chroeso nôl i'r gyfres yma o fideos ar greu ensemblau rhithiol. Yn y fideo yma byddwn ni'n tynnu'r prosiect at ei gilydd wrth i ni greu y fideo gorffenedig. Ry'n ni eisoes wedi creu trac sain safonol gan ddefnyddio ap Studio One. Nawr mae'n amser i ni recordio aelodau'r ensemble gyda'i gilydd ar gyfarfod fideo. Ar gyfer gwneud hyn, yr ap gore yn y marn i yw Zoom, oherwydd mae Zoom yn dangos pawb mewn golwg grid yn awtomatig. Gan ein bod ni gyd mor gyfarwydd â defnyddio Zoom bellach, dwi ddim yn mynd i fynd mewn i'r glo mân o fel mae creu cyfarfod. Doedd ddim unrhyw bobl go iawn wedi gwirfoddoli i helpu fi fan hyn, felly mae Malcolm yn mynd i fod yn defnyddio gliniadur er mwyn ymuno â'r cyfarfod, a mae Charlie yn mynd i fod yn defnyddio Ffôn symudol, er mwyn ymuno â'r cyfarfod Zoom, a nesa gewch chi weld fel i ni'n recordio hwn. Yr unig beth i fi wedi paratoi cyn y cyfarfod yw fi wedi agor lan y trac sain 'na ar chwaraewr cerddoriaeth y cyfrifiadur. Nawr Quicktime yw 'na ar y Mac ond falle mai Windows Media Player neu rywbeth fel 'na bydde fe gyda chi, does dim gwahaniaeth. Iawn, dyma ni yn y cyfarfod Zoom, ma' pawb wedi ymuno, Nawr, y peth cynta i wneud yw gwneud yn siŵr bod pawb wedi mudo eu meicroffone. Nawr, allwn ni weld yr eiconau yma fan hyn bod y meicroffone yma wedi mudo, ond gallwch chi hefyd glicio ar Participants ar waelod y sgrin, ac fe welwch chi wedyn rhestr o bawb sydd wedi ymuno, a gallwch chi fido nhw os o's angen fynna. Iawn, ma' pawb ar miwt, felly ni'n barod i ddechre recordio. Nawr, i fi moyn bod nhw'n clywed y fersiwn gore o'r sain â phosib dros yr alwad yma, felly cliciwch ar y botwm sy'n dweud Share Screen ar waelod y sgrin fan hyn, a ewch i'r ail tab sy'n dweud Advanced, a fan hyn fe welwch chi opsiwn sy'n dweud Music or Computer Sound Only. Nawr, mae hwnna'n meddwl, pan fydda i'n chwarae cerddoriaeth ar 'y nghyfrifiadur, yn hytrach na clywed hwnna trwy fy meicroffon i, bydd aelodau'r ensemble yn clywed y gerddoriaeth yn syth o'r cyfrifiadur, felly bydd y safon tipyn yn well. Felly, reit ar y diwedd, cyn bod fi'n clico play ar y trac, fydda i yn mudo meicroffon fy hunan hefyd. Felly bydd meicroffons pawb bant, a bydd pawb yn clywed sain y trac yn unig. Iawn, mae hwnna arno nawr a dwi'n clicio share. Nawr o'r hyn o bryd, mae aelodau'r ensemble yn gallu clywed cerddoriaeth y cyfrifiadur, ond dim un yn chwarae ar y foment, ond maen nhw hefyd yn gallu clywed fy microfon i achos dwi ddim wedi miwto eto. Felly, unwaith chi'n barod i ddechrau recordio, bydd eisiau chi ddweud wrth Uh, aelodau'r ensemble, right, iawn, pawb yn barod nawr te, i fi mynd i miwto fy microffon i, a wedyn chwarae'r trac a pawb i ganu gyda fi. Iawn? Wel, dewch i ni gael trial yna nawr te. Felly, i ni mynd i recordio lawr y weilod y sgrin, i ni'n clicio ar y bwtwm record, a i ni'n gallu gweld yng nghornel top ochr chwyth y sgrin bod hwn yn recordio nawr. Iawn, felly fi'n mynd i clicio mute ac yna fi'n mynd i agor yr track sign lan a bydd pawb o'r ensemble yn clywed hwnna ac yn canu gyda fe, ond wrth gwrs bydd eu meicroffonnau nhw bant maimio'n unig maen nhw'n mynd i wneud. Iawn, bant â ni te, fi'n mynd ar mute.

Wedyn allwch chi glicio unmute, cael chat fach, falle gweud, o, diolch yn fawr bois, mae eisiau gwenu mwy, uh, gwenwch ar y diwedd, sefwch yn llonydd reit ar y diwedd, a gwenwch, dalwch hwnna yn hir ar ddiwedd y, ddiwedd y perfformiad. Reit, beth am i ni drial hwnna eto te, fe?

Iawn, am y microffon i nôl mlaen nawr to. Cwch chi wneud o'n gwmwn o weithiau a i chi moyn, wrth gwrs, i gael y tec gorau posib. Fydden ni'n awgrymu bod chi yn wneud e o leia tair gwaith, achos falle bydd uh, y we yn araf gyda un o'r aelodau, bydd e'n glitcho tymed bach, a i chi moyn yr, yr fersiwn sydd yn edrych mwy a chefn. Unwaith i chi yn hapus bod chi wedi recordio digon o fersiynau, gallwch chi stopio recordio a gorffen yr alwad. Iawn, um, felly er mwyn stopio recordio, lawr ar yr gweilod fan hyn, dwi'n clicio ar stop. Dyna ni. Ac yna, uh, unwaith i chi'n hapus, gallwch chi orffen yr alwad wrth glicio ar end. End fan hyn a end meeting for all. Unwaith bydd yr alwad yn gorffen, bydd eich recordiad chi yn lawr lwytho i'r cyfrifiadur. Dyma ni, mae'r recordiad wedi lawr lwytho. Record. Dyma fe fan hyn. A ni'n gallu gweld yng nghof bydd pawb Iawn. Un, da! Gicio yn gwenwch da yn o ho ho ho ho ho! Iawn, mae'r cyfarfod wedi ei recordio a mae'r ffail wedi lawrlwytho i'r cyfrifiadur. Nawr, fel fi'n siŵr i chi 'di sylwi, dyw'r ffail 'na ar hyn o bryd ddim digon da i ddanfon at unrhyw un. Mae angen nawr twtio y clip fideo 'na a dewis efallai pa un o'r ddau berfformiad oedd y gore, a pharatoi'r ffail terfynol er mwyn ei ddanfon bant. Er mwyn gwneud hyn, ni'n mynd i ddefnyddio ap Ar y we sydd am ddim o'r enw Clipchamp. Agorwch wefan clipchamp dot com a chreuwch gyfrif am ddim gan ddefnyddio efallai eich cyfrif Google chi. Os chi wedi creu un yn barod, cliciwch ar Login. Unwaith chi wedi mewngofnodi, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Create your first personal video. Mae angen inni nawr uwchlwytho'r fideo yna i ni di recordio gyda Zoom. Felly, cliciwch ar y plus yng nghornel top ochr chwith y sgrin sy'n dweud Add your media. A mae'n dweud fan hyn, Drag and drop files from your computer or browse files. Felly, allwch chi glicio browse files er mwyn chwilio am y fideo, oni fi digwydd fod yn gwybod Bod e ar agor gyda fi fan hyn yn barod. Felly dyma'r ffail nes i lawr lwytho o Zoom. Dwi'n llusgo hwnna draw a gadael ei gwmpo ar y ffolder. A mae hwnna nawr yn i'w chlwytho i'r prosiect. I ddechrau gweithio ar y fideo, allwn ni lusgo y clip yma o'r ochr chwith fan hyn, o'r llyfrgell, lawr i'r linell amser fan hyn. Ac yna, allwn ni wylio'r fideo. Iawn, felly fi'n mynd i clicio mute ac yna fi'n mynd i agor yr trac sain lan a bydd pawb o'r ensemble yn clywed fi. A ffindo dechre'r perfformiad. A fan hyn nawr ry'n ni moyn torri y cyfri mewn 'na mas o'r fideo. Bant a ni te. Fi'n mynd ar mute. Un, dau. Fyna. Nawr, wi ni glicio nawr ar y botwm split gyda eicon siswrn, achos dwi ddim yn moyn y darn cynta yma. Dewch ni weld nawr pa mor daclus mae hwn ar y dechrau. Right, oedd hwnna ddim yn gret, Mae eisiau tacluso fe tymed bach 'to, felly dwi'n mynd i glicio zoom in a trial hwnna 'to. Just cyn bod yr ukulele'n dechrau. Split eto. Dych chi'n cael trial hwnna. Tymed bach gormod, felly allai lusgo hwn nôl mas gan ddefnyddio'r tab yma fan hyn.

Fyna. Felly dwi'n clicio split eto ac yn cael gwared ar y darn ola. Felly dyma ni, dyma'n prosiect ni fan hyn. Nawr, mae'r sain ychydig tu ôl neu o flaen y fideo ar y foment. Mi welais jac y do. Ie, yeah, tyma bach o flaen y fideo. Felly beth allai wneud nawr er mwyn trial cael hwnna edrych yn well? Clicio ar yr clip ac yna lan ar y top fan hyn fe welwch chi tab sy'n dweud audio ac yna fotwm sy'n dweud separate audio. Yn clico ar hwnna a nawr mae sain y fideo yma wedi cael ei wahanu wrth y fideo. Felly be mae hwnna'n meddwl yw allai symud hwn nawr yn annibynnol i'r fideo ei hun. Dewch i ni gael zoom o mewn gyda zoom in fan hyn. A beth i fi mynd i wneud yw just

A allwch chi, wrth gwrs, wneud hwn gwmyn eich chi moyn wedyn, nôl ymlaen, zoom o mewn, felly os ych chi moyn newid rhywbeth yn fwy manwl. Iawn, ni symud e y tamed bach lleia. Lan i chi.

fade out, llusgo hwnna lan, triwn ni, wel, triwn ni un eiliad, felly bydd hwnna'n rhy hir, dych chi'n gweld. O! O na, oedd hwnna'n iawn. Ewn ni, tyma bach yn hirach felly. Ni Dwy eiliad. Hyfryd. Right, felly dyna ni, ni'n barod nawr i allforio a lawr lwytho y fideo gorffenedig yma o Clipchamp yn ôl i'r cyfrifiadur. Felly, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Export. Nawr, yn y fersiwn am ddim o Clipchamp, i ni yn cael yn cyfyngu i y cydraniad a'r optimeiddio um, arferol. Ond mae hwnna'n iawn, bydd, bydd hwnna'n ddigon derbyniol ar gyfer eich fideo chi. Rhowch enw addas i'r clip fideo. A cliciwch ar y botwm sy'n dweud Continue. A nawr mae e yn allforio'r fideo. Nawr, yn dibynnu ar hyd ych fideo chi, gallai'r broses yma gymryd ychydig funudau. Pidwch â phoeni am hwnna, mae hwnna'n yn normal, mae hwnna'n arferol. A nawr mae e yn automatig yn lawrlwytho hwnna i'r cyfrifiadur. Os nad yw e'n gwneud na gyda chi, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar y botwm Save to your computer.

i miwto, i fido microffon eich hunain, bydd sain y recordiad Zoom yma ddim digon da i ddefnyddio. Peidiwch â phoeni, peidiwch â meddwl bod eisiau chi ail-wneud y cyfarfod, does dim, iawn? Dyna gyd sydd angen i chi wneud o fewn Clipchamp yw uwchlwytho y trac sain hefyd, wnaethon ni allforio o Studio One. Hwnna gyda fi fan hyn. Yna, allwch chi ddileu sain y cyfarfod Zoom, jyst wrth glicio arno fe a gwasgu backspace ar eich cyfrifiadur, a llusgwch y trac sain nethoch chi greu yn Studio One lawr, a bydd y sain yma, wrth gwrs, yn berffaith. Felly dyna i gyd sydd eisiau chi wneud wedyn yw matsio hwn lan gyda y fideo.
Mi welais Jac y Do yn eistedd ar... O yn eistedd ar ben to, het wen ar ei ben a dwy. Iawn, felly mae'n ddigon posib i chi i sorto'r sain mas ar ôl recordio'r Zoom gan fewnforio y trac sain gwreiddiol yna. Nawr, wrth ddefnyddio'r dull yma, bydd y ffeil bych chi 'di lawrlwytho o wefan Clipchamp yn bendant yn ddigon bach i uwchlwytho i gystadleuaeth Eisteddfod Ty fel ma fe, bydd ddim angen cywasgu fe ymhellach. Yn yr enghraifft yma, o'dd y ffeil yma ryw 35 megabyte, sy'n hen ddigon bach. Felly ni wedi cyrraedd diwedd y daith o sut i greu ensemble rithiol gan ddefnyddio'r dull yma o recordio'r sain yn gyntaf ac yna defnyddio cyfarfod Zoom er mwyn recordio'r fideo o'r aelodau'n meimio a cyfuno rheina gyda'i gilydd